Min insawnpui tu te pawh hei han chau ta der mai. Ih, pawisa te thil lam pawh kan neih teuh teuh hi a ngai lem lo va, ih nupa kan dam chhung a, kan kawp pui tena hlim taka kan awm hi a pawimawh a, khawi hmunah pawh awm ila a hmangaih bulah pawh ka sawi thin a, ih kan nupa kan awm a kan dam that phawt hi chuan kan hlim zel thung ang ka ti a. Le a ruak ta huau mai. Ve na, siam a. Ala hei first batch ai a chhung la ta tep oi o thang ko do a dang kha em a dang kha em la Hei V and M ten Nimbutui hmanah khanin kan ina kan kan umm ka duh lutuk tih khan lo la hria niang chuan hei case khat lawih mai hi. Christmas putar ang maiin. Nia hei tam khawp mai khi khat lawih ka thil teh pawh a tui lutuk an nin bu tui hi maw tui tak a ni. Awle hei, muang changin in tek anga hetiang an thawmhnaw a hi. Thawmhnawngah hi lo buaithlak khawp mai insawn dawn hi chuan ih hei hi kan thlen chhoh hunah leh kan awm hunah chuan kan sale nual turah a ngai ila chan chu a buaithlak em mai kan hak kan hak loh hi lo tam lutuk a, umm kan hak loh hi lo tam lutuk a. Aw, i mi pek that lohna hi ka sawi lawk duh a, mi pek hi tha lutuk a ni, mahse a that loh lai ka rawn sawi ang a, mi pek thatna chu ka rawn sawi, a thatna ka rawn sawi phawt ang. Mi pek thatna chu ih a nei lo ten an lo neih theih phah a, ih an eng nge dawn ngai loh te pawh a ni ang a, an mamawh zawng te pawh a ni ang a, mahse a that lohna. Ve chiah chu, an mamawh loh hi kan lo pe ve teuh thei thung a ni. An an hak tawk lohte emaw te pawh kan lo pe teuh thei a, ih an tana tangkai lohte pawh kan lo pe teuh thei a, chuai chuan ih keini kan nupa kan hriat tak chu kan pe ve thin tho rualin ih man tlawm te te chengza chengza te hi chu tun ang lai chuan ih a tlem a tlem tawh lutuk a, chengza lek lek ten kan sel a ti khan a duh tak leh a mamawh takin an lei ta thung ta a ni tah khan ih keimahniin hnawkna kan chang em em a ni lova mahse I khami kan sale avang khan a duh tak leh a mawh tak khan an lei ta thung a, i in a pek a va pek hi chu entina naupangte kum naupangte hi ka ka i ka kawr ang te hi va pe dawn ta ila a dik miah lo awmzia awm lo hrim hrim khatiang khatiang deuh kha a ni a, chuvangin in pek hi chu tih reng tur a ni mahse i ana zawng hi a vaia in pek chi hi a niin kan hre lo. an ti dan a a hmangaih swimsuit te khaw sale dawn ta ila ih eh sale dawn ta ila pe dawn ta ila va pek chi kha ni ta mih lo ta ni khatiang khan ka rawn sawi awm zia daih chu entir nan gym dress a hmang in gym dress hi ka ha duh tawh lo ka ha tawh ngai lo ih khitah khan donation te te donation ah khan gym dress kha an ha dawn lo hrim hrim khatiang te kha an ta a chuan chuan a a duh tak leh mamawh tak khan tlawm te an hmuh theih nan khan ih kha kha in pek mai hi chuan a inang deuh reng in ka hria kaih chuan.

Awle hei zanvin chu ka uak chhungin a hmangin lo in pek zo tep a, a pek hnem khawp mai a, hei hi naktuk zing lamah em ang ka phur leng a tihian ka va.

theih ho te, ka hak duh vak tawh loh te, chengza sawmnga tih vel sawmnga tih vel lek lek a sial theih te pawh awm teuh a ni kena sial tur ni. Chuan tah hian kan kekawr te te zuala thil te hriat hrang theih nan ka ziak a, ka ziah loh hi chu ka ta deuh vek a nia. Thawmhnaw dah fel chhung hi a rei deuh ber a, thawmhnaw hi a buaithlak deuh ber a ni. A dang hi chu dressing table pawh hi he suitcase ah hian suitcase ah hian ka khung ang a dressing table ka tih ka make up ho te skin care te zual a nena kan thil mai hnawih lotion te maw ang kha ka dah dawn a ni Leh Zualan a lo pu then leng a, kei chuan pahnih ka keng a, ani hi chu chak a maw, sakawr, ni hi sakawr haha, labour return, ela labour drop out ania labour, labour a nih chu, chhan chu kut hna hi thawk ve nasa tawh a, ramah te rit te a chawi a, kut hna thawk in a inhlawh thin a chuvang chuan. chhawr char char mai dawn ni hei tam dawn kha mai a chak e a liang hi nitin a put char char a.

A lum lutuk a kekawr bul hak a ngai tlat a lum tak a ni. Lo en ang u le ding ding ding. Music den kha in rilru lo dau la ding ding ding ding ding ding. A zo nge mizo pachak i thlir mek a ni tunah hian. Aw hrim hrim in pawn ah han ilo nghak phawt rawh. Zopa chak aniam kan lo en ang chak khawp a hule a nuih chu zavak tawh lo ang kal phawt rawh. Khu da gu rang kal e. A lian e. E e. Lian teng teng e. Second hand bel top mai ni. Kal dawna kan bungraw dahna tura a hmun leh a khawilai nge hi kan tilang dawn lo a i engmah kan tilang dawn lo va a chhan chu mi rawn zawng chhuak hian awm thina kan hlau ve deuh tawh maw a chhan chu um elo ina rawn kal tawp tawp te hian awm ve thina privacy rawn invade ang chi deuh ang type hian chu kan duh lo a khamah khanin kan tilang dawn lo a ni lo hrethiam dawn nia u. Awle kan thawmhnaw ho chu kan ti zo deuh deuh a, hei thawmhnaw kan tih dan hi kan ti thiam ve khawp mai tur tum chu. Mahse kan tih thiam hmain hetah hian kan ti sual phawt a, hei tiang khan an ti teuh ta. Tiang hi chu a felfai lo va, sawtiang chuan a hmangaih ai diah zawkin hnu ber ai deiin ih a hming te ziak thlap a, kan kekawr te emaw chawlhna kekawr te pawh an pek fel ta ni. Nakina phawrh dawn pawn thliar thlana awl khawp ang visa chuan. Awle. A put apiang hian tiang em em a han chak mai chu ka tia mak hi ka ti thei tawp. Lo hawi teh fumu tia ka chak e tiraw Zuala hi. Le Zuala'n pu pu lut leh ta ivan thim ve glu ta kawla Jenny mamawh anih kha aw ka ti duh da ve chin a ti kha chuan glu ta kawla Jenny mamawh lo e. Ei tam tawh hle a awi hming sal tum a tam tawh hle mai thutna tura lah khat vek bawk si. Awle hei zanin tlai chu kan zuk leng tha a an in luah a hei eng kha rod tawn khawm na tur ang chi kha a.

Rawt tel zei a a rem ai mu ta zan mai ni chak ta maw a la chiang lo mai ang a hmel tha vak lo a tu chuan awle he ni in tel khat vel kan hawn chho ve nga dawr nghah pa in kan tel pui ve dawn ni a nuam ka ti zawng tak a nia tiang hi maw vang chang a ti chin maw phone khawih ai chuan tha zawk ang tiang hi maw. Rilru ngaihtuahna siam chang. Kan in pack leh mek a, chawhnu a ni tawh a, tunah hian dawr pawh kan nghak lo va, kan in pack leh mek a ni. Khanin suitcase ah hian dressing table mi ho hi chu khung vek ang maw. Chuan Sizeia hi an suai ve ang em aw, an suai ve lo mai dawn. Hei tah hian kan pack leh mek bawk a, Zualan eng eng emaw pack leh bawk a ti hian kan in pack chur chur a ni, a zo tep tawh a ni. In pack fel ang a chuan kan kal pang pang mai dawn a ni. Zuala hi hei ih no a dah a. Keimah in lo thawmhnaw dahna zingah lo uluk tawkin lo rem ve ngat ngat a ka nuih zal tawh. Chuan hete hi kan dah leh nual tawh bawk a, chaw ka bungrau te hi uluk ngai dawn khawp mai a ke ang tihlawm ve sia. Chuan hetah hian heta kan shelf ami ho hi tahan kan khung khan ta maw. Caesar a nia. Aw i i lo kan in pek char char ang ai vang hian video hian kan la mumal hman lo a kan rawn lak ah eng nge kan rawn lak chin hi chu a nawlpui ang a nia kan ti vek seng lo a ni. Kan wardrobe an rawn thiat tan thiat lai kha kan lo lak theihnghilh a hei hnawk nuai tawh mai. Uih! Kan dressing table pawh a darh sarh. An ti tau thin sia. Mahu! Lo hmu vek dawn che ni maw min? Ole, min milo zawh hi kan hlau ve thin bawk sia. Chuvang chuanin donation a kan pe dawn te kan tianga kan zin daih dawn te kan ti tawh meng chu. Aw le, hei vawiin ah hian insuan runpui kan nei tawh dawn a, vawiin hi April nili nia youtube video buhfai chham khawn ah khan in van reh em em te kha in lo tia, kan reh na chhan chu video pawh kan siam thei lo a, ih kan insawn tur te buai ten ih kan awm char char a, ih kan sumdawn na kha kan buaipui a ngai bawk si, sumdawn na pawh Duangin kan buaipui tha man lo a, kan rilru te hah ve bawk sia, ih youtube video siam tur pawn tak tak eng nge tha pawh tho lo a kan phur lo va, chuvang chuanin nia kan reh char char na chhan pawh hemi video hi kan rawn upload hun hi, kan rawn upload thuai thei bawk si lo a kan insawn fel hnuah. Upload kha kan duh bawk sia mi pawh tumah kan hrilh duh lo a. Chuan nizana khanin mutna khanin ka lung kha che deuh a, Zualamu thilnu khan ka tap ker ker a, kan inte kha ka ngai ve lut ka, ih kan awm tawh dawn bawk si lo a. Kan chhuah dawn tak tak hma kha chuan Ṭaha chhuak lem lo a, nizan aṭang khan ka ṭa chhuak a, hei tuna pawh ka ṭa hi chu a ka hlim deuhin kan luah lut ve a, mahse rilru hi a a nghet thei tawh rih lo a, kha vang khanin kan chhuak. phawt kha ngai a, i mahni hi kan chhuak phawt ang a, harsatna te buaina te hi chu awm ve thin a, state te pawh ih a lo reh ve phawt hun te hi kan nghak phawt dawn a ni. Sawi ve duai nei ang. Chu chu khami kan reh chhan leh kan rilru te kha tlem kha ka rawn sawi ka rawn sawi ve duh a ih kan video te pawh mahse comment lamah te khanin comment ih chhe deuh deuh te kha lo dah lo ula midang ah midang tana rilru hreh awm ang zawng comment ang te kha lo dah lo ula tian video chu mahse kan rawn siam chhunzawm leh char char dawn tho a ni. vawilah kan insawn ang a, khami kan insawn video te pawh kha kan rawn dah leh zel ang, kan rawn capture vek ang, chhan chu memories vek a nia, kan luan tir a video te pawh tawi te te i rawn dah tel kha kan tum ang a, a ngaihawm ve em dawn a kan siam dirh lai te rilru rilru kha a lung hnur lo ni nge ka tih hi, a kan lung chhe lo thei lo a ni, chuvang chuan kha kha ka rawn sawi ve zuai a ni. I ka rawn sawi vek e, kei chu a hlim zawng in maw. Hetia boruak eng ang pawh i tawng mai lo, mihring te chu i rei lo teh kan dam dawn a, kan dam rei dawn lo lutuk a nih chu i kan dam rei, kan dam rei dawn kum sawmriat chu tih kha ti kan han ti ta mahse i kum rizah nge kum sawmhnih atanga kum sawmli vel chauh hi kan that lai hun a nia chuvang chuan Kan dam hun chhung hi a tawi em em a, kum sawm nga ka han keng chho a, kan upa chho kum sawm ruk atang phei chuan thih kha kan hma bak tawh mai, a bak thei tur pawh awm tawh lo. Hetiangin ih pawisa te thil lam tak te neih teuh teuh hi a ngai lem lova, ih nupa kan dam chhunga kan kawp pui tena hlim taka kan awm hi a pawimawh a, chu chu khawi hmunah pawh awm ila a hmangaih bulah pawh ka sawi thin a, ih kan nupa kan awm a kan dam that phawt hi chuan kan hlim zel thung ang ka tia chuan tunah pawh hian ih kan kum sawm si eng a. Video te kan rawn siam chen a kan la hlim zel tho tur ang a ngai Pathian in rawn pui dawn a kan tha zel tho ang chuvang in kan viewers rilawm tak tak te kan min lo thlir zel ula kan hringnun hi video kan rawn tar nun te hi min lo chen tu ula min lo en pui theuh thin dawn nia kan insawn lo chuan Lo la bai bai suh chi. Ka din sawn lo chuanin Zuana tan pawh a tlawh ngaihthlak ka mo sual ni e. Mark pa chhungkhung tih ang zawng te khan in rawn tia an ti nasa a. Khang te kha a tlawh ngaihthlak ve a, kan chhungte Zema bawk te pawh engmah sawi lo an ngawi reng a ti khan in Zuala chhungte pawh an lo hmuh ve chang te pawn an rilru ten a ve thin a ni. Mo sual, mo thil nei, mo Mak ka chhungkhung tih ang te maw? Hei kan cheng hau loh hrim hrim a mak ka chhungkhung pawh ni lo. Mahse, khatiang zawng zawng kha tlawm mai thlak ve chuvang chuan kan chhuah hrih phawt hi a tha berin kan hria a, chuvang chuanin kan ti tlu ta a ni. Chhuah hi maw? Hle, mahse kan veng tih hre kan la maw? Kan veng in hrih chuin lo kal tut tut zir a, lo awm thei tuk a maw? Hle. Hle. Lo hlim ula. Pathian in neih chuan. Englim reng tho ang. A leh. Kan in pack kar lakah unu bawite nen hei kan tih tih pahin thirzai kan herh mai mai a. Ka nu te in sakna tur thirzai kan herh pui ve mai mai nih hi in lam ah. Khat tuk a. A leh. Kan kan in thiar leh tawh a bag lian pui sa ip tho kha zuala khan a keng chho leh chiah. Video lak hi kan lo theihnghilh thin a. I buai lutuk khi chuan chu ka sawi tawh kha video lak hi hun te i lo awm lo leh thin a kan lo thei nghilh then thin a kan han thiar leh nge umm a wellek khan in thiar pui in ngai em ate mahse kan la ngai em em rih lova bungraw lian thiar pui huna rawn ti dawn zawk a ni ti hian kan chhuak phawt dawn a ni sizer lai lo hlim ve em em a i lungngai vat dawn sizer.

Hah tawh maw. Chutiang bag tip engzat chu ngei phurh tho tawh i la hriat. Aw le. Hei heta hi tam tawh khawp mai a. Chuanin kan room tur hi kan lo hmuh ve cheu nga nakinah chuan kan ti lang vak tawh dawn si lo a. Room tih lan va vak hi chu tha lo a. Hei heti lai hi ni ta. Aw a lang zau loh aw ti hian. A khawk rum rum a la hi chu tukverh hi tam vak lo a helai hianin ka work station awm dawn a ka work office home office kha tan a chhan chu in lamah hian hnathawh ve zeuh zeuh hi ngai thin a hei online work vel hi maw phone online vel han en concentrate deuh a tih ngai ve te hi a ni thin sia heti lai hianin kan mutna kan dah ang a chuan tihan helamah hian almera .

Lam veu la! Hei filter hi kan in awmna turah kan keng thei dawn lo a, bang ber vak kha an phal si lo a. Chuvangin kan hnutchhiah dawna filter hi chu tui filter banga bet ngai lo chi kan hmang rih mai anga, tinah kan lei anga. Tiang in zual an la ti ruak a ni. Wash basin mawi lutuk kan lei lai te pawh hi tah hian lo thlir ho leh thei ila, lo thlir ho leh lawk i kan lei tirh lai te kha ngaihawm ve sia. La ve ula! A le, hei, lai hi kan hru fai lawk ang e. Bal deuh a chhuah san hi chu ka duh chiah lo a. Hei, min pui turin lo thleng hmasa ber hi vena Khawhai hi thu a lo kal a ni. Aw size hi a kha. Love bite te a nei a. Ui lak lutuk. Aw le kan lawm khawp mai. Mamawh hun a koh ngam thian hian pawimawh em em a ni. E e e nia love bite a ni leh lo i. Scissor a hi lungngai tem a kan hruai thei rin. A entir duak thu i chul pawh duh tawh lo a ti tau. Umm entih kha hawi sawn tlat. Lungai suhsi te kan inhmu reng dawn lawm. Kan inhmu reng dawn lawm dawrah a lo kal a ngai tho a. Umm nakinah kan hruai veng che a. Kan hruai thei vat dawn che lawm. A pi nubawi leh a pu Elia kha an lo enkawl che nga. Pi Zari bula i duh lei lo riak nga aw. Umm.

Chuanin kan inngeih loh kha chem in pek hi tha lo an tia chuvang chuan i pawisa neih zat zat khan lei lei la hei sawmhnih in lei rawh lei loh hi chem in pe present hi tha lo an tia maw kan in pek khan in kan in hau vak a tha kan ti loh a chuan ka hlau thawng a i chem in gift hi hei in ka in thlun zawm na te hi a ti tlat duh tiang zawng khan hmanlai thil duh loh a niang chu chu sap ho ah khan a awm tlat a maw. Chu chu tlawm deuh in lei la, chawmhnih in hm i thil hawn tur hi kan dang aw. In pek tawp chu chu ka hlau anih chu nangmah te nen te khan an lo in hau palh ang tih kha ka hlau e min rawn sat hlum daih ang tih kha a lawm ve ani a tha sin en teh nalh sia maw inah i rawn bawl nan rawng i bawl thin em tha dawn a tawk. Ei sawmhnih kan in hlan phap e. Chem, chem sawmhnihin a lei. Umm, chem set. Chhinchhiah zel a ngai lawm. Awle. Han thiar char char a, kal leh tawh dawn e. Paite sum dawng ho. Awle. Aw, hei hi kan theihnghilh teh. Phuket atanga kan hawn ve kha. Awle. Scissor-a hi kan hruai ve thei lo chhan chu I dawrah kan kal zel a la ngai rih sia chuanin i inah khan ni leng lengin amah in a lo awm dawn sia. A putar tawh a, kal kual a kal kual thei lo a, scooty a chuang thiam ve lo a, motor hi kan lek chhuak thei reng lo bawk a, i traffic te zama hi zawl chu buaithlak a, chuvang chuan Thruampui ah. A lo la awm rih dawn a ni, kha ngaihthlak in tih em a pu dai tawh sia, chaw naih zak e, ngai dawn e, a kha har ve dawn a nia tiraw, a mutna nen khanin kan dah ang a, zanah khan a lo mung a. Motor ah an han dah a, an ropchhuk leh thin a, an kal leh thin a, He khai kei kum sawmthum ral kai tep tawh chin tan chuan tih mai thei ni tawh lo hang kha chu an ni la tha lai ho tan hian pat pachak an nia maw hmm.

Le bungraw lian la lo phuar phuar ah phuar te chu le nge kha la tan tawh dawn a sawmi pawh lo kal a hei sawmi sam colour pawh mawi khawp mai.

Eizawnna tel bawk sia film lo siam zel mi hah lai lai te ilo record angai bawk sia kha chu zuala mawh phu tawh mai ro.

zo ve tep e hei room lam pang ania room lam hi zau khawp mai a hei a zau lutuk a nih chu maw umm haw chau tawh hlawm hle mai le a ruak ta huau mai mahse engkim kan la dawn lo kan tih kha la awm nual dawn.

Entih a hre thiam mai niang. A hei le en fur trip ta reng. Ve na siam a. Arm wrestler hlin hmu khawm a ni. Arm wrestler ho hi an lo tlawm ngai a niang. Khi a tam ther ther khawp mai bungrua chu kan bungrua kan ngah em em chhan kha chu kha mah niin ahh kan awm hlenna tur ang a kan ngaih avang khanin kan lei teuh teuh a. Nei belh te pawh kan la tum mahse kan lei belh tawh rih lova. Awle kan kal mek a ti hianin a zo tawh dawn emaw kha tih rilru khanin ka ngaih tawh a mahse hlangthlak a chawi chho leh vek kha a la ngai dawn sia.

Aw insachau ni chuan tuar hei bungrau hi tam khawp a tah hianin kan mutna tur chuan hei hian helai hi ka office ka office dawr hei hi ball ruanga kan ti tawp mai ni chhan chu a rem thiam lutuk a hahaha bungrua kha rem thiam lutuk a hahaha. Chuan a chhem phai duak duak an ti nih chu ball ruang hei hi a ke kha hlang na han a chhe deuh a chuvang chuan siam tha a mawia leh zual leh siam mawia hei siam mawi arm wrestler tho nia siam mawi pawh hi arm wrestler ho hian lak tlak a ni hei vena pawh arm wrestler ania mi lak tlak hah mi nep kan ti lo mi lak tlak eh nalh rap ven han ti leh tehthlak lo lang che.

Tlangval thal tuk luh chiah a kan hmuh chu hei hi a ni house tour chu na kinah ka rawn nei ang kan in rem fel hun a haw tawh em em mai a aw hei kan chhung ten min haw san a kan thlah liam tawh a kan in pui tu te ka chungah kan lawm hle mai a chuan kan mu tawh dawn a ni tata kan la mu dawn lo kan in bual phawt ang chu keng tel zel a hei Caesar a.

First night hi chu a hit thei rip rip chu kum thlanga a rawn insual nghal ngawt a mawni vang chu a hit thei khawp mai chhungpuii lama kan first night pawh kan buai rep a helamah an lo insual ve leh bawk a aw aw. a buai thla khawp mai kan first night hi khawi hmunah pawhin kan buai zel mai hi kan tliawng zel tur ang ai aww an inphelh atan ta hi aw pakhat chuan ih khu khu inbuai ang khu an khelh mek khuku pawh khu a thian pa nia chuan chuan scooty chuang pah hi an thian pa tho nia an chinah khan an intih buai lai khan. A chhan ngam lo a ni awm e. Hepa hian shock hrep a chuan hepa hian alo chhan ngam lo ni awm e. A thinrim lutuk nge ti nge min chhan ngam lo tih ni.